yeah so ya namuntlha hi ta va hi khisanana guys video leyiwani hi tlhela hi endla khale khale khale ya khale le khale le so sweswinyana hi la ku hi la ku yi vuyisela ku e swa khala swi nga a yi nga nandzi kahle sweswinyana hi la fanyana ni swipayisisinyana yi ta kote ku nandziha yi renovata kahle kahle kahle kahle so namuntlha hi ta va hi khome fifteen ya ti-kisses guys um ya lomu la ku ti vona tshama na hina a wu ri hi va nghena

yo yi fita yi fite ka yini na appreciation nyana so swi vona njhani appreciation okay ya like loko u ka okay kahle hle ku fana loko munhu wa ku endlela something and then a wu endlela munhu un'wana na un'wana guys mi nga ta famba mi boha tipama munhu wa wena a ah, leyiwani guys me ka me ni vona nga ku leyi fite ka munhu loyi nga ku

ni ta mi tsotsa ngopfu la tindleleni me ni yi vona yi fita kwalani guys hi leswi wena endlaka swona hmm? hi leswi we u xewetisaka swa vanhu we we vama a ni swi tivi tindleleni eya
guys ma swi twisisa swi la vulaka swahayi mina ku vutisa baby hmm.
Mm, wa swi endla na loko la ku tiva ni ve like or wo swi hleketa nje ya va va over eighteen a wa swi twisisa ga leswaku ni mativelo wani va swi twisisa lava loko nga swi twisisa ni ta ni ta ku byela hi nkarhi so ya guys ya yi tshame tano okay guys and then hi va na four head kiss ya four head ya laha hina vatima magomo lamakulu leyiwani fitaka wo hina

leyiwani ngopfungopfu yi tirhela ka ka ka vanhu va ku timakeup makeup vo madam kuma swa ku timakeupile wa swi twisisa se a swi lavi ni rhununa ra timakeup ya yena cause ni ta n'wi khisakhisa ku fana na sweswi ni khisile marina yo sale na wa swi twisisanyana se imagine a ri na makeup laha ni ba ni tsontsontsontswa ni ba leswa ma-deep kiss leswiya se yi ta sala na yena so yi sharp kahle kahle yi fita kwalani hayi hayi ndlwini

yi nandzika kwihi na loko ri fake makeup hmm.
a n'wi khumbi ani ya na makeup na yo ya tirha plus yi fane ni ku valelisa nyana na ko kumbe ku ku pfuxela munhu ya ku valelisa na ku pfuxela munhu swi endla ngo hi machayina guys loko ri ku ma loko ri ku a vukhela swa machayina ne va swi tirhisa ngopfu leswa hks ya so ya guys ya tshamiseke tani and then so ya ka blow kiss blow kiss famba moyeni kahle kahle
Eish. so yi khoma so yi faka mbilwini Yeah!
Teka tinotsi.
so ya kuma swa munhu le kahle kahle loko munhu a ri le kule distance sort of a nga la kusuhi ene maybe nkarhi wu bile nyana and then "Ah, bebe bebe Eh, ni nga ku landza u Or karhi u twisisa ku nyana. landzelela so ya hele yi tirha yi tirha tani guys yi loko yi mi ri le kule na kona yebo yes okay guys lazy kiss lazy kiss hi leya ya swinyokanyokana ya swinyokanyokana

He Ah, can't. for, ah, for me, for me, and and they are from Naiwana, guys. Imagine, baby, baby, okay, say like kahle kahle le ntalwini wa vanhu kahle kahle maybe eh, ya se se na ku n'wi khisa nyana guys le le ni ta endla hi mucato wa mina baby loko va ku you may kiss the bride anike mavhi
then by your guys ni ya fakafaka swimintwa mintwana i can fish kiss fish kiss guys fish kiss lel
tikhisi tin'wana guys a a u fanele u rhandza ku sala ndzi fish ni rhandza fish mi hmm.
for sure leyi va ze va yi vita fish kiss ku yime loko ku ta nomu lowu yo endla nga ku nga fish nyana solo so lewa Imagine. nine nine nine eh hlangana munhu for the first day ya ku khisa hi fish kiss
yeah man nga swi endla cause it's u nge he swi endli because u heteriwile Eh, like nga swi endla loko hi hlangana cause it's more like swi fani guys Eh, especially loko munhu a swi endla loko u mi buka kahle u twa nga ku ngo hleke so swi bringa that joke nyana ku mi Hi first mi- mi date. hlangana.
Eh, u- u- u- loko u- Wona maka yi chayile a na ha vuyi. a ho vohleka na wena u khoma Ha. ku mara this guy yeah, he's fun No, Daniel.
no tongue kiss. No Okay. tongue kiss.
Lawani a ku a ku tirhisiwi ririmi ri va ri nga ri kona. Tshama na ririmi ra wena eka nomo wa wena lawani hi lava ti-lips ntsena.
Ah, ni ririmi ro rhumela le ndzeni ri twaka ku ri nguya mara ri ya leyiwani yi xapu yi xapu yi xapu mara ririmi twa nga ku ririmi lera mi ri nga ku ri na a ri la ku tikhoma nyana kahle ra swi lava mara mm, a hi ku laveki swona
so leyi guys just tlanga malips ntsena ririmi ri teka nyene break hambileswi rhandze swilo mara ya yeah. atonge akadyiwa ana dade njee yo eh, butterfly kiss butterfly kiss Mm.
Leya yam. Number ma- leka number ma sweswi lelo number 10 okay guys leka number Butterfly 10 kiss butterfly kiss ile njani le leliya ya ya matihlo Guys, ku ku endla so so so so ka matihlo. Like tikhisi tin'wana mi tikuma kwini he? a leyiwani ende hi xintu ha xa ka hema swi tiva kasi swi ku ku rhuketela leswiwana swi va lomu na swa ku Wa mi rhuketela. se mara swi lama thachana na matihlo leswi a ni swi fivi Imagine baby ni ku endlela loko ma ku maybe hi kwatelanini ni ku endlela ni ku ha a wu vona. ni khisa swa swi la so u tala ka no

na u hleketa nga ku le paradise baby le ka relax relax baby okay. le paradise le hi two tshame ri two le ka ice cream date ne mm -hmm. mm. baby

leyiwani ni ni ka baby vele ni rhandza ngopfu nje a yona witness ya wena baby hi yo hmm. mara nga ku na la eh na la swa ka ka swo fambisana hle la na la hmm, na la khoma number guys ya mara ni loko masaji hi masaji hi masaji la loko se ni fika la so vula la guys leyi ya la ndzeve mi nga yi tekeli mi nga yi tekeli nhlokweni guys mi ma nga yi yi tekeli tirhisa hansi i mean mi nga yi tekeli hansi Yeah, yi tekele nhlokweni guys yi tekele nhlokweni leyiwani guys trust me especially loko mm, ya vhele loko swa ha ri busy busy u nghena nghena dayi ha leyiwani ha u ta twa munhu a vita kokwani yo kokwani a ndzi tshama swi vona leswi so ya leya la ndleleni yi rhandzela sweleswo okay um, number 12 single lip kiss number 12 single lip kiss single lip kiss okay uh, leyiwani like kahlekahle khiswa lip iṅwe iṅwe tsa zwithu zwisula no u tswitsha no bata beda one sika ka iṅwe just like that ya leyiwani lowun'wana loko ya henhla oh, u tshama henhla u vhe u tshama kwalani so baby girl xiya moyeni papa va yimalani Ah, nix u rhandza wo ri- u rhandza ku khidziwa henhla kumbe u rhandza hansi mina ni rhandza ku ni ya henhla a hi ringe bija a hi ringe tiyana hansi u rhandza ku a henhla u rhandza henhla Ndzi rhandzisile yena. Woman a henhla. Ya ndzi hamba no ku veka kwala henhla. Nga nga vula ku tirha ngopfu.
Ni va ni nga la ku tirha ngopfu.
Eh? Ni ri nga vula ku tirha ngopfu. Ah, wow. Okay.
Neck kiss.
Namba ma.
I number 13 neck kiss. Guys, leyiwani leya ku khisa la nkolweni ya. Vanhu va ku tala hi yo weakness ya n'wina. Kiss wa vona. loko u nga si tshama u swi ringeta leya yi fana ni leya yi fambisana ni leya ya ya ya ya ya ndleve kahle kahle yi n'wi teka n'wi teka hi la nkolweni la guys u n'wi teka hi koho ne Ah, loko se u ya Da- fika la damarhela. ndleveni Ah. wa cema Ala. babe relax babe a ndzi na yena
hina ka tv phela la ya phela ni hina va komakela ka tv swa kiss leta hi ti tiendlisa ku u nga hleki en okay mhm
mina njani leswi ni tuza ka swona mhm.
okay it's enough dude so ya guys leyi leya nkolo nkolo kiss loko hi heta lani ne u ta hakela loko
na yi ta hakela a nge ni khisisi mahala ya nga khisi swi boha hakela yi ta hakela mo week guys
guys ni khisa kanga baby okay

siku rin'wana ni nga wa ri ta ta vona swa ku hi ta yendise ku yini mara swi la nga ku ngo endle bed session hambi u nga kan'wenyana njhe tshama hi endlele embedweni ku fana na sweswinyana a ni cause masiku man'wana hi endla hi ri le switulwini wa swi nawa hi twa ku bed session nhlekete veyicinca so sweswinyana swi la hi pfa hi endla nyana leyiwani ya ku hi endlela i titetamba hi mi tisa tivi ta ku hi hi etlela hi ri mibedweni kahle ku fana na sweswi Yeah. hi mi tisela kahle mi vona na na mindzumbidzumbi liya hele minkondzo leya mindzumbidzumbi yo tirha mindzumbidzumbi ya yi gets kumbe minsalengo ndzhaku mi ni tipale xikamelo Ah, lo bula guys okay se swi yena hi ka namba gqokanga phela Take number, Moses. Take number 14. Number 14, guys. Uh, look, so you got number 14. So, go sana yi yin'we se hi ta yi dlaya ma swi tiva musa um n'we mi mi mi nga ri ma ma ha le ku bukheleni a mi tshama na hina guys um comment like share uh, subscribe, subscribe. nga khohlweni ku yi subscribe guys eh, mi landzela channel ya hina and mi nga rivali ku every saturday hi fayifi hi tshama hi mi tisela swilo swa ku nandzika hi karhi hi endla endla tivhidiyo ta yena mabebezo ya guys mi tshama na hina and i cansa ngopfu for support ya n'wi leyi mi hi kombaka yona mara ma ni vutisa swa ku hi endla tivhidiyo ta yini a ni swi twanga mina swi twanga, Okay, okay, guys.
sorry, sorry hi endla tivhidiyo ta yini Mm. guys hi na q and a hi na ti-game ta ku hambanahambana leti hi ti endlaka lava va ri na hina last year na hala ndzhaku kwala laha hi Last taku year le kona. ndzhaku ku vona. okay guys lava Eh, ku hala lava va ndzhaku. ri na hina hala ndzhaku khale va swi tiva mara guys ta zamazama na ku hi mi tirhisana na swilo swa nyuwani Lava ka va nga swi tiveki. lava vo ka va nga swi tiviki hi kombela ku mi ni swi cheka loko ku ri ku wa lolonga wa ha ri famba na hina subscribe like share and comment like hi ta zama ku hi mi tirhisana na swilo swa nyuwana leswi mi nga swi tiviku new year new things new us so ya yeah, guys ta ku ri hi ndlela yeleyo sweswinyana hi le ka number 14 leyiwanani leyiwani ma swi tiva guys hi kha hi famba hi ya hi dzika hi dzika hi ya hi dzika hi dzika van'wana loyi nge tshuki ta tshuka yi nga chayanga kahle ku ta vama ku yele ti-tape what what hi ta tlula endla la akigets mara nge trend leyiwanani leyi na nkoka ngopfu

yes leyi wena munhu a ya eku khisekhesani ya wena fa a famba a chika a famba a kha a ya a swi twisanyana yeah so leyiwani guys tis kids i more like like nga ku tlanga tlanga na yena nje u famba famba hi miri wa yena u imagine guys u n'wi kuma nje u n'wi dliva la mbedweni a ku gaa a wa vhe a banana headboard u n'wi ta hi lomu u nga u nga chavi ni hinkwako leswaku kahle kahle emiri lowa hinkwawo hambi hi la la la minkondzweni u nga yi sungula hi ko la minkondzweni u ta na yoho u ye henhla u fika la ka mindzumbudzumbu lana
tiskis
okay se leyiwani yi eyi maheco a swi la yi la mhluvile nyana ni hluvula ke ni ta pfala mavele

xitofu xi hisa guys okay guys so yeah. sweswi ya ka number 15 last but not least uh, yeah yo number 15 ya kugcina leyiwani yebo yes la ku mi dlaya guys um uh, ya kugcina bebe a nga ha ri na matimba a ne se ni dya ku video hela eh.
sorry guys eh, hayi swa ku a swi rhandzi ku tshama a swi rhandzi ku tshama na ku mara eyi se nga ku va busy hi swin'wana after uh, off camera guys nga ku va busy hi swin'wana hi fane hi va busy na
leyiwani yo munhu un'wana un'wana tivaka yo french kiss deep kiss leyi nga long kiss leyiwani eh? yo a ko tswotswaniwa kahle kahle
so yeah guys french kiss ma yi tiva vhele yi famba hi ndlela leyiwani

Hi fane hi va busy hi swin'wana sweswinyana na mabeveza so hi ta n'wi vona ri hi ta n'wi vona next week saturday as we said we post every saturday ti five ni majambu post ya q and k q and a loko ku ri na ti-question leti la ku hi vutisa ka toho mi ngo commenta laniwani ha swi kota ku ti hlamula because ku na nkarhi loyi hi hlamula hi endlaka swa ma q and a Yeah. ha endla um ti-fun videos Loko u lava na shout out, u ngo commenta kwalani next video yi ta va yi ri na wena yi ta ku shout out
kahle kahle bye bye it's about to go down